L-istqarrijiet mhumiex il-ħajja tiegħu u dejjem nisħaq, l-istqarrijiet huma shots, snapshots jgħidulhom, li hu jrid jiffoka Fuq, kitibhom fit-398 meta kien Isqof diġà Santu Wistin. Hemm min jgħid illi kitibhom għax xi ħadd id-Donatisti kienu għajruh qalu bravu x'Isqof għandhom il-Kattoliċi, mar ma' mara kellu tifel Adeodat, jiġġerra kulħadd jafu, però kien hemm ukoll wieħed pagan grammatku li kien jgħallmu lil Santu Wistin Qal jiena nafu lil Santusi mhux se jbellaħ ħinna li sar qaddis huwa għaref għax għallimtu qal u dak napprezzaw fih l-għerf. Imma Santusi ried juri fit-398 snapshots mill-ħajja tiegħu. Allura perġempju jgħidu li ma x'għandha x'taqsam is-serqa tal-lanġas li jirrakkonta fit-tielet ktieb tal-istqarrijiet. Tiskanta x'joħroġ mis-serqa tal-lanġas, pereżempju biex ma ntawwalx, Il-fatt li għamilha ma' ċorma tfal biex juri li l-ħbiberija hija periklu, l-ħbiberija li ma jkolli skop ta' mm, ta' għaqda għal xi skop nobli hija ta' periklu. Għala dis-serqa tal-lanġas għamilha ma' diċċor ma' tfal bil-lejl għax l-islam jistor Allura il-fatt li saret fil-għaxija fit-tard kienu jiġġerrew barra u raw dis-siġra ħirġa minn ġo għalqa kien għadu aħdar il-lanġa saqas għalaqqas biex nikluħ biex juri il-gravità tad-dnub illi kieku kielu tgħid ħadu xi ħaġa tajba Imma għalaqqas biex niklu għall-ħnieżer kien tajjeb, qal imma qtajnieh u tfajnieh il-ħnieżer. Eh, jiġifieri d-dnub qisu sar hekk kapriċċożament ma ċor ma tfala xwaħdu ma kienx forsi jagħmilha l-biċċa bil-lejl biex id-dlam jistor id-dnub, jaqtaw dal-lanġa sadu waħda raqqas fih ħajra ta' xejn, U biex jitfgħuh il-ħnieżer. Issa diġà l-element tal-ħnieżer għandna l-parabbola tal-iben il-ħali. Jiġifieri meta Sant'Usin qed jirrakkonta fit-tielet ktieb dan dan l-episodju, hemm teoloġija sħiħa warajh. Għalhekk għażel dak l-inċident u jagħżel inċidenti oħrajn li ma jfissrulniex il-ħajja tiegħu imma juruna fażijiet tal-progress tiegħu spiritwali, tal-mixja tiegħu, u fl-istess ħin jagħti tweġiba lil min għajru, għallu bravu da Wistin ta' Pona xis offieħ, il-minajru biex jurjom ma kellhom bżonni xerduwa jew ġibuha fil-gazzetti jew fuq ir-radio, għallhom ħanedilkom jiena xamilt, ħanedilkom ħajti xini. U jibqa' sejjer sa' disa, tib disa, fejn jagħti l-ħajja ta' ommu, Monika, l-unika sors li għanna eh, materjal biex tagħmel il-ħajja tagħha jiena ktibta wkoll il-ħajja ta' Santa Monika mill-istqarrijiet u il-mewt tagħha U mbagħad hemm il-ktieb għaxra, l-famuż ktieb għaxra. Meta jaslu hemm hemmhekk eh, so l-istorja tieqaf u jidħlu min jaqrah mingħajr ħanejtek daqsxejn iktar tarif. Hemm jidħol fi kriżi għax il-ktieb għax huwa fuq iż-żmien. Fuq iż-żmien. Iż-żmien għal Sant Agustin kien biċċa u ġeħta ras enormi. Meta beda ż-żmien X'inhu dal-fenomenu ta' żmien li dak li għadni kemm qed telaq, dak li se ngħid għadu ma ġiex u l-ħin tissa diġà split second telaq li qed ngħid, imma ġej deħel ieħor. Din aħna il-flow of time Il-mixja, l-iżvilupp taż-żmien ibellħek kieku toqgħod tirrealizza. Sant'Augustin kien ilu kien ilu speċi it-teħ fastidju di taż-żmien, iż-żmien x'inhu u fil-ktieb 10 li twal ktieb fl-istqarrijiet jagħti spjegazzjoni li għadha valida sal-lum filosofika taż-żmien. Il-ktieb 11, 12 u 13 l-istess il-Ġenesi imma x'għandu x'jaqsam l-ewwel kapitlu tal-Ġenesi, l-ewwel kapitlu u nofs tal-ktieb tal-Ġenesi tal-Iskittura mal-istqarrijiet pereżempju. Fil-fatt kien hemm żmien l-istqarrijiet meta kienu jippubblikawhom kienu jippubblikaw biss l-ewwel disa' kotba il-ħajja tiegħu. Iħallu barra l-10, 11, 12, 13. Umbat kien hemm inqabeż fuqha dis-sistema illi il-ktib tal-Ġenesi x'inhu. Il-ktieb tal-Ġenesi huwa l-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Għandek il-ħolqien, il-waqgħa, u li Alla reġa' refa' l-bniedem. U l-ħajja ta' Sant Wistin x'inhi? Il-ħajja tiegħu kif il-bidu, il-waqgħa tiegħu u li jerġa' jqum. Ġifri, u bil-ġenjalità tiegħu kollha, rajt, ġifri l-pattern huwa dak il-forma hija preċiżament din. Il-bniedem, il-ħolqien, il-waqa u l-fidwa jerġa' u ħajtu hija dik il-ħajja ta' kull bniedem ta' ġifieri, imma u bil-ġenjalità tiegħu qabad dawn għax marbuta mal-istqarrijiet il-ħajja tiegħu jekk ta' fil-ewwel disa kodba ta' manna qatt id-data L-uniku isem, il-ftit ismijiet li jidhru huma t'ommu, Monika, u missieru Patrizio, Pija, għax ma rridx jagħmel bijografija Santusi, ma rridx jagħti ħajtu, Santusi rrid jagħmel ħajtu l-bażi tal-ġrajja ta' kull bniedem li l-ħolqien, l-iżbalji tal-bniedem u r-riġenerazzjoni tal-bniedem.